a wogu so a wɔhwɛ no sɛdeɛ yɛka sɛ ɛnnɛ yɛn nsa bɛka yɛn papa Asɔkwetwe ne ba wɔ fie ase yi. Ɔbɛpue mu wɔ fie ha. Yɛne ne ba bɛtwetwe nkɔmmɔ. Adwɛbɛsfoɔ ne ɛyɛ Madina na mekyerɛ Madina Divisional MTTD foɔ, polisifoɔ no, nsɛnsɛm a Adwɛbɛsfoɔ no ɛrekeka ka sɛ sika gyegyie bi ɛkɔ so yɛ car ketae no ne adwom no. Ɛba ne sɛ wo car keys ani agye, wo battery nso ani retu no, yɛadwetwe nkɔmmɔ de afa ho. Na ɛnsɛ woadua me so last week no nyinaa ɛna ɛtwa ɛguu yɛ nti ɛnɛ yɛ papa wɔ fie ha se menim sɛ baabi a ɔwɔ biaa nso no nso wobɛtumi ayɛ deɛ ahwɛ wohwɛ no nyina no yɛbɛbie phone line no ato mu aberɛ wosoɔ no nyina ɔhaw bi a wowɔ biaa wobɛtumi adi papa na mebakyɛw sɛ wo frɛ a wo kasa a na woahwɛ wo kasa no mu yie woankasa yie a mɛyi ahoma no anaasɛ mɛ kate wo koraa mema wonkasa bio ɛno nti sɛ wo frɛ a wo kasa na woama sɛ bio ɛno deɛ.

na waba bɛkasa. Yɛda ase nso wɔ akwannya a wɔwɔ de ama yɛn sɛ yɛne wɔn ntwe nkɔmmɔ nnɛ. Abusuafoɔ, sɛ wohu sɛ ɛyɛ papa wɔ ha sei, ɛnkyɛ biara mɛbue fon line no ato mu. Yɛpɛ kasa papapaw a wo nso wobɛfrɛ na deɛ wopɛ sɛ wode ka ho biara no woatumi de aka ho. Daddy, mepɛ kyɛw o, Adequate atiefoɔ nyinaa kyerɛ sɛ ɛyɛ Madina na Botwe trɔtrɔ drivers no ɛcomplaini sɛ adrivers foɔ no ɛha wɔn, ɛyi polisifoɔ no ne titirifoɔ no ha wɔn paa. Na ɛhaw no nyinaa ne sɛ, ɔsɛ ɔbaa ara na ɔse oh, mm, w'afro bi wɔ ha sei, makyew, na wagye ne sika. Wangye ne sika nso, ɔbɛtu ne car battery. Wandwom ne tae so nso nso a, na kyerɛ sɛ ɛnneɛ, ɔwɔ car keys na wasisi sɛ ɔfa mma wo dwom. Yɛbɛ se yɛhyɛ nkɔmmɔ bɛtwe no ase, yɛbɛbisa sɛ, wɔn duty sɛ ebia police entity bi no, ɛne sɛn? Ne duty ne sɛ ɔbɛyɛ den?
Yeah me nua baa um, deɛ edi kan no yɛntumi nka MTT duties abira yɛnti yɛnka police duties as a whole. Okay, yɛn asɛm no. Eh, police foɔ yɛyi no sɛ yɛbɔ nkwa ne agyapadeɛ ho ban. Yɛyɛ a edi kan no na yɛfrɛ biribi sɛ proactive policing. Wei proactive policing no kyɛ sɛ ɛnsɛ sɛ yɛma adeɛ no si koraa. Yɛn MTT foɔ no yɛn adwuma ne sɛ yɛhwɛ sɛ ɛkwan so bɛdwo, ɛkwan so dwoodwoo adwuma sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wosɔre na sɛ worekɔ w'adwuma a wobɛkɔ asan aba fie aba abɛto w'abusuafoɔ na moasere, moagye mo ani. Na awerɛhosɛm ne sɛ ɛnam yɛn mu binom suban no nti ebinom kɔ a wɔmma. bɛhwɛ na ebinom nso so na wɔn adi dɛm na wɔn deda ayaresabea ɛnyɛ adeɛ a ɛfɛ nti ɛsɛ sɛ yɛ ma yɛ ani bere sɛnea me te ha yi road safety education no bia na me yi na apart from education no yɛ wɔ enforcement sɛ um, wobu mmara no so a yɛkyew yɛde fa mmara kwan so saa adwuma no yɛ

ne yɛakyerɛ wo road signs, road sign no, wei, road sign no bɛkyerɛ wo nea ɛsɛ sɛ woyɛ ne nea ɛnsɛ sɛ woyɛ. Sɛ woakɔ kɔ training na woagye driving license no deɛ a, na mmara no fa no sɛ wokuta kaa no deɛ, na kyerɛ sɛ ɛkwan so kasa a ɛyɛ road signs ne road markings no nyinaa no, ɛyɛ adeɛ a wonim. Nti. baabi a ɛnsɛ sɛ wogyina, wokɔgyina hɔ no ma mmara no nyaa wo because baabi a engineer no bɛka sɛ me, me, me, mennyina hɔ no, wonim deɛ nti a wɔkasa. Wɔnim sɛ wokɔgyina hɔnom a ɛbɛtumi de akwanhyia aba sɛdeɛ medii kan kaeɛ no, ɛbɛma obi awu, ɛbɛma obi apira. Eh, na last week na mehwɛ yɛ national figures, over 2000 nipa mpem mmienu na ɛwu afe atwam, ɛnyɛ adeɛ ɛfɛ. Na sɛ yɛansesa yɛn suban a, nea ɛrekɔ so no, ɛbɛkɔ so da biara. Nti ɛsɛ sɛ yɛma yɛn ani bere na kwan so no enforcement no, anaasɛ yɛbɛhwɛ mmara ayɛ adwuma, yɛbɛhwɛ ama mmara ayɛ adwuma sɛnea ɛbɛyɛ a yɛn mu nwie no yɛkɔ abɛsaw. Mepakyɛ wo, nti ɛyɛ wɔn anaasɛ enforcement no, ebi ne deɛn? Enforcement no ne sɛ, ɛsɛ sɛ baabi a ɛnsɛ sɛ wogyina, nea ɛnsɛ sɛ woyɛ te sɛ driving no, woyɛ a, yɛkyɛ wo.
Mepakyɛw o, wei nso ne sɛ ɛyɛ awotwe ne Madina trɔtrɔ drivers no kyerɛ sɛ wofi ɛyɛ Madina Zongo woba ɛyɛ Welfare no, ɛyɛ Aja bus stop biaa wɔ hɔ, ɛna ɛma ɔmo tumi anya gyina wɔ bebia fa nifa anaa ɔmo gyina wɔ bebia si obi. Nti sɛ ebia ofi saa Madina Zongo hɔ nom reba a na polisini wɔ hɔ bebia ɔkye no but ɔmo nso ɔmo kyerɛ sɛ bus stop bia nni hɔ nom a

Ɔwɔ obi a ɔ provide bus no, ɔhɔ ne hɔ na aba. Woanka akyerɛ no sɛ, anaasɛ ɔmu mpaninfoɔ bɛhu municipal asɛm engineers na wɔaka sɛ o bia yɛ yɛpɛ ayi wɔ ha, yɛpɛ bus stop wɔ ha, yɛpɛ wei wɔ ha, yɛpɛ wei wɔ ha na ɔmu ayɛ ama wo. Ɛno nkyerɛ sɛ ɛɛ bra bɛgyina kwan no mfimfini na load wo. Yɛn nyinaa ani tua. Wofiri Zongo junction reba Isi post office no a, yɛn nyinaa hu sɛnea esi kyere so denam hɔ no. Ɛhɔ kyere so yiye papa. Nso botwebotwe drivers no. Police station anim hɔ na wɔpɛ sɛ wɔgyina na wɔloodi na wɔama traffic no akyere so. Wokyi wɔn a na wɔpɛ sɛ wɔka biribi de gu w'anim ase. Merentumi nka sɛ obi agye obi sika, anaasɛ merentumi nka sɛ obi nso nni obi sika. Ghana mmara mu no, sɛ obi yɛ biribi na ɛtia mmarakwan so a, akwan bebree wɔ hɔ a wobɛtumi de afa so.

Yoo daddy me bisa wo sɛ sɛ mo wɔ madina hɔ yi have you receive any complaint from drivers sɛ obi agye me sika da ɛti me ba bɛ report obi asizi me car keys oyi me car battery ba bi da hello oh yahwere no me pa kyew a ɔbɛba no wo kasa na ɛyɛ na wo so atie me kakra ɔkɔ me pɛ sɛ ka me sɛ fifty Ghana no wa bɔ so sɛ me agye ne fifty Ghana na pɛ sɛ me bisa no sɛ ɛyɛ papa ti me agye ne fifty Ghana. Ɛho adanseɛ wɔ. Mepakyɛw nso wobɛtumi afrɛ zero two four zero seven five five two two two wohwɛ ɛyɛ screen no ase a yɛgu hɔ wobɛtumi afrɛ na kyerɛ sɛ wo nso deɛ wowɔ no woatumi aka akyerɛ Adawursi fo a last week mobɛguu fie ha sei a ɔmo nso mofrɛ yɛn papa wɔ fie ha sei ɔbɛkyerɛ mu akyerɛ yɛn ɛno nti sɛ wowɔ haw bi a yɛnkɔ kasoa yɛnkɔ kasoa nkɔfa Samuel kasoa Samuel good morning. Ah, yeah, me se, um, da no na me ne ne nam ɔda ɛna me kita biibi na police no kye me, ɔse me nni fire extinguisher. Mm, ɔse wo nni dɛn? Hello? Okay, fire extinguisher, okay. Daddy, me pakyɛ sɛ driver ɛnni fire extinguisher, yɛkye no.
Yes, yɛkyerɛ wo. Okay. Ɛyɛ ɛyɛ safety precaution.
Wonim sɛ kaa baako bɛtumi ama kurom ha nyinaa ahye. Ahye. Yes. Ɛti sɛ. Ebi a ɛyɛ wokuta fire extinguisher anasɛ gya no starte nketenkete bi a wobɛtumi de adum no. Adum. Woantumi anum no na sɛ bi a yɛbɛfrɛ fire service a wɔmmoa yɛn. But ebi a yɛka no in the middle of this thing ne sɛ.

Ɛyɛ safety measure, ɛyɛ adeɛ a yɛde bɔ yɛn ho ban. Sɛ egya tɔ kaa mu bi a atom bi sen, wobɛtumi de fire extinguisher no agu mu. Ɛna medii kan kaa sɛ yɛanhwɛ yie a, kaa baako egya bɛtumi ahye kuro yi nyinaa. Nti ɛsɛ sɛ, sɛ wonni bi wɔ mu a, ɛsɛ sɛ wopɛ bi to to ayi. Because ebia me menkaa bi nhyɛɛ mu, wobɛhwɛ na m'agyapadeɛ ka ho. Wo mistake a woyɛeɛ no nti, wo mfomsoɔ nti.

Pɛ sɛ mekyerɛ sɛ Ghana mmara yɛ adwuma twenty four hours. Ɛna sɛ wɔyɛ afom nti na wɔsi ɛyɛ dɛn yɛkyew a yɛkyew. Yeah but I ask you sɛ ɛyɛ income tax income tax me me me me paakyɛw me yɛ bɔne apaakyɛw I'm I'm sorry ɛnyɛ saa ɛyɛ saa nipa bɛyɛ bɔne de bia mmara na ɛsɛ sɛ ɛyɛ adwuma ɛma yɛ sakra ɛsɛ sɛ yɛ yɛ yɛ yɛ kɔ asotwe bi mu ne yɛ nu yɛ ho ne yɛ asakra fi saa bɔ saa bɔne bi mu.

Nnipa bɛgyina kwan so afa kar anaasɛ yɛbɛfa kar yɛn kɔ loading. Sɛbe, ɛnyɛ sɛ wo nsa ka wo driving license no ara kɔsi mawie. Ɛsɛ sɛ wonya highway code no, highway code no, road signs, road markings no nyinaa wom. Sɛ bi a woaba, woabɛdu station, ɛnyɛ nnuru wo so, na woafa highway code no, na woahwɛ mu, wohwɛ road signs, Road markings, nea ɛsɛ sɛ woyɛ, ne nea mmara maa ho kwan sɛ wobɛyɛ no nyinaa. Wo refresh wo adesua a, ɛno bɛboa wo sɛnea ɛbɛyɛ a da biara yɛakyem yɛakyem no bɛyɛ. Bebree, wotumi hu sɛ obi tumi kogyina ayi no stopping sign ase. Yɛ sɛ you cannot stop there, wontumi nnyina hɔ. Na wodeɛ wabɔ no du. Na ɛsɛ sɛ wohwɛ a, sɛ ah, na nteteeɛ bɛn na ɔnyaeɛ? Nti na nahyɛ ase na ka mebisa sɛ ɛdɛn na ɛbɛma wo yɛfo obi criteria bɛn na ɛbɛ use sɛ bi a okay so drivers fo no ɔmo de drivers fo na ɛbɛ use so ɛbɛ answer ama me sɛ obi bɛ hu ɛdeɛ ɛbɛ gyina so ɛbɛma obi akɔ driving school koraa no ɔno deɛ ayɛ me sɛ kɔpɛ driver bi bɛ tra na ɔkyerɛkyerɛ mu because ɛka me ayɛ sɛ bebree no ara ɔmo nnim road signs ne adeɛ no ɔmo nnim deɛ ɔmo yɛ. Yes ɛna me ɛna mɛka sɛ ansa na yɛde driving license bɛhyɛ wo nsam no Gye sɛ ɔpa paa sɛ ɛyi ɛɛ yɛbɛ test o road signs ne road markings no ɔho sɛ ne nsa nya ka lances no a ɔn refresh ne memory sɛ bi a ɔbɛnya highway code no na wahwɛ mu sɛ adeɛ so so deɛ sɛ wo nsua na wo nkenkan mu a wo werɛ bɛfi nti ɛsɛ sɛ sɛ woyɛ driver ni paa de a, ɛsɛ sɛ wonya highway code no de to wo kaa mu. Term biara na wohwɛ road signs ne road markings. Ɛno bɛboa wo bebree. Ɛɛ, nea ɛtɔ so du no, mepɛ sɛ mekyerɛ drivers sɛ wɔn ne polisifoɔ yɛnyɛ atamfo. Nti adwuma a wɔyɛ no, yɛn nso so yɛn ani sɔ wɔn na wɔn de. wɔn union members no bɛyɛ bɛyɛ one month no, wɔtwe wɔn chairman se drivers no mpɛ sɛ wɔn ba abɛloadi wɔ station, wɔn pɛ kwan ho loadi. Wɔn a wɔn bɔ yɛ kɔ adu no, wɔn wɔn eh, union chairman ɛde saa yɛ saa sɛ wɔn atum ne ne divisional commander anim.

Ɛnsɛ sɛ wogyina mmara no mu bedi. Enti ɛsɛ sɛ wɔn nso so yɛ. Ɛna me nso so me operate open door policy. Sɛ woyɛ driver ni, woyɛ car owner na sɛ biribi wɔ saa adwuma no ho wonte ase a, sɛ me mɛyɛ adwuma no akyerɛ wo. Mɛkyerɛkyerɛ mu akyerɛ wo. Ɛno deɛ wabue kwan ato hɔ. Saa na ɛte. Obi a me me office wopɛ ayi advice wɔ ho sɛ ebia se ne se ne se, ebia woyɛ kaa owner koraa na sɛ eh, wode wo wo kaa bɛma obi na ɔde license bi akyerɛ wo na sɛ wonte ase a, wo ne no nyinaa bɛtumi aba me hɔ na ma mahwɛ. Anaasɛ wobɛtumi de akɔkyerɛ union members no sɛ mepɛ sɛ mede me kaa ma ase ne se, license a ɛkuta no ni, ɛbɛma, ɛbɛtumi ama no aka kaa no anaa?

Obiara, issue no nko ara. Ɛyi ɛyi road safety, ɛkwan so kosɛkosɛ no ɛyɛ obiara. Minnye nni sɛ obi wɔ ha a wɔnnam kwan so. Obiara ɛnam kwan so. Even sɛbe yɛn nuanom a wɔn yare a wɔn. Bia mesa wɔn mu no, wɔn nso advice bɛn na wɔde ma wɔn? Yes, yɛde yɛne wɔn taa hyia ma yɛkasa kyerɛ wɔn. But general advice ne sɛ, ɛɛ adwuma a yɛyɛ no, mmara da ho. Dɛ wɔyɛ service code, code of discipline, sɛnea yɛtumi de de de de de yɛ adwuma. Nti polisini biara nhwɛ sɛ nea ɔbɛyɛ biara ɛnam mmara kwan mu. Hwɛ yɛn ne yɛn atiefoɔ. Sɛ ɛba sɛ wo mpɔtam wohu sɛ nkorɔfoɔ bi nenam hɔ na sɛ wonnim wɔn mu na wonni wɔn nso nkyɛɛ nea nti a wɔwɔ hɔnom a, Me yɛsrɛ mo monfrɛ yɛn polisifo immediately adeɛ a yɛyɛ no sɛ anadwo wɔn yɛ adeɛ wɔ ho paa but ayɛ anadwo awia yɛnyɛ anadwo sei yɛwɔ hɔ twera na obi afrɛ ei obi nenam me mpoma akyi saa na yɛpɛ sɛ moyɛ no awia so so de ma yɛn sɛnea ɛbɛyɛ a yɛbɛyi bɔne afiri Because nkurɔfo no kura hu sɛ esi ano awia no obiara adwene nni hɔ. Nti sɛ awia na wɔbɔ korɔno no koraa. Yes. Nti sɛ wohu one one akɔn this na. Nti na me se crime no

Yɛbɛda yɛ papa ase sɔ pɛpɛnɛ kɔɔ wɛsi ba ɛyɛ madina na kyɛsɛ mehyɛ madina divisional ntt. Yɛbɛsan so afei yɛnwie yɛne wo nwie yɛ o wobɛba abɛkyerɛkyerɛ nneɛma bebree mu na ɔsan aboa yɛ wama yɛanya nteaseɛ bi na biribi sɛ atorɔtorɔ dɔ abɛsɛ mu mpo yɛbɛbire so nya nteaseɛ ɛwɔ nneɛma bebree biara na ɛkye adwene so yɛnya nteaseɛ bebree Nyame nhyira wo daddy Nyame nyɛ wo kɛseɛ. Abusuafoɔ. Sɛ wate yɛ papa nka asɔpete na bi pɔɔ wɔ asilibaa kokoma de na ɛyɛ divisional kɔ eem tete deɛ hɔ na ɔwɔ. Ɔbɛ kyerɛ kyerɛ yɛ sɛ driver ni sɛ woanyɛ nneɛma a ɛyɛ papa a yɛbɛ kyew.